wobɛyɛ editing de bedwa w'anum na tv trefoɔ si daabi yɛ yɛmpɛ obi odwa n'anum cause tv trefoɔ si na wɔn bu ɛna wobɛdwa w'anum na wɔn pam wɔn ɛna me koraa me di tv trefoɔ atɛm ɛ that time no wodeɛ ɛmfa nsɛ bia na nkurɔfoɔ ni me kɛse nti nkurɔfoɔ ante me koraa me di wɔn atɛm sɛ mo agyi me dodo nipa no adwa n'anum a montu ne fo next time ma ne nyɛ bio ɛwɔ nyɛ sɛ yɛyi wadi nti wo no mepɛ w'asɛm na wo no woayɛ w'anim sɛ Keteke a akɔpem. Wonim keteke? Keteke a akɔpem. Na n'aba nam wɔ w'anim sɛ keteke a akɔpem. Na wode obi asi hɔ, aberante asi hɔ, ɛredwoodwoo na adɛn a moakɔbɔ ahyɛw a moakɔtwerɛ agu intanɛt sɛ monya yɛ ahyɛwo bɔ. Montie deɛ meka no yie. Ma wei nyɛ wo first and last. Na deɛ ɔno nso ɛbɛwo mi akɔdii no no korɛ frɛ nsɛ sɛ wame yɛ w'anim sɛ abɛ nwɔtwe nkwan w'anim sɛ abɛ nwɔtwe nkwan na nso si hɔ ɛfefew se na woka bi gum na woka ne gum na baako no a n'anim tofoo sɛ ɔno deɛ menim ne di n'anim tofoo sɛ tete tata no tata no a kɔpem no ɔhu tata bɛn ba tata saa nkwasiaka anaa bibroni kura anim ade korɔ no deɛ ɛfiri india aba no tete tata no w'anim w'anim tɛfɛɛ sɛdeɛ tata akɔpem saa mo kyi me sɛ monya platform a mo ɛnɛ moakɔdi kɔteɛ ɛne ama mo adwuma mo nyɛ obiara na ɛyɛ laki nya ɛtwɛ boɔ n'anim nti aberanteɛ pɛ adwuma ɔbɛbrɛ saa agye so akɔtua bribe na meka kyerɛ sɛ every one minute biara ban wa so nam nti sɛ nyame ayɛ wadom no anya ɛtwa boɔ anim na kwasia bi abɛdi no akɔtam position de asoa wo na wosi hɔ na opportunity na wanya no wo sɛ wode bɛgu nipa anim ase a me nso mɛmo aso ayɛ hye wei yɛ kɔkɔ na mebɔ menim sɛ gyimi no me afoɔ mu wɔn ntie me yie obiara nte gyimi no so because me wɔ obiara weak points me nfa a wo deɛ mmaa ya nkyɛ sɛ me me ne wo deɛ wɔ hɔ nti me srɛ mo gyimi ne dɔɔso gyimi ne dɔɔso aha me metwi lamogini ɛyɛ eh, saa car no baako bɛɛ sisɛ efie bɛyɛ hundred wɔ afuo mu hɔ ɛsisa cars bɛyɛ two hundred me nfa nya ayɛ sɛm sometimes koraa metwa picture koraa me mmie gate i just wɔ ɛbi a. Ɛho a na mpɛ sɛ metwa na Ghanafoɔ ɛhu sɛ yɛwɔ kuro bi wɔ wiase a nsuo kura tɔ a kaa no wotwi a ɛntumi mfa atekyem ɛmma ho nyɛ fi ɛte sɛ deɛ wakɔyi ne mono wobɛtumi atwi kaa wɔ kurom ha 5 years sɛ wobɛsi wo se mɛboa a taxi na ɛkɔ no hwɛ ɛho ɛho ɔfɛ kyɛɛ kaa ɛsi La Paz a yɛtɔn ɛho ɔfɛ kyɛɛ kaa ɛsi Sofolai a yɛtɔn I'm telling you the reality it is what it is it is what it is abara tell you I can't lie to you. Nti mesrɛ mo me wuruli afuo mu hɔ afiri heaven no mu. Nti obiara mfa steady wɔ afuo mu hɔ. Obiara ɛnyɛ me me me me megyina obiara so A to Z. Kyimi no because mo no mo a mo su mu a celebrate na n'aba na moa wɔ anim sɛ keteke keteke no mo a mo nim na ɛɛ eh, eh, train train akɔ akɔpem saa na wɔ anim teɛ. Wo People look up to you. Ɛnyɛ mi saa bio. Fufufu no mu deɛ, o deɛ ɛfa sɛ wɔn adwene no ate ate ate firi. Te wɔn a wɔn bɛ gyimi a wɔn nyimi.